Eina che angirũkuéra ñemejýva ñandivekuéra ko árape ikatu hag̃uáicha ñañemindu'umíkuri Ñandejára ñe'ẽ porãite. Jaseguimína jaha ola ojehu haguéicha oikéngo kuri Jesús opytágui hásta el mónte ha ko'ág̃a he'i ñande San Marcos 11, 11. Upéi Jesús oike hague Jerusalénpe ha oike avei la tupaópe. Péro como ya iñypytũma hína he'i, osẽ oho upégui con sus doce discípulos a Betania. Qué interesante la Jehová upe pyharépe og̃uahẽne hikuái posiblemente en la casa de Marta, María ha Lázaro róga, ¿verdad? Mba'e piko umi iñamígo. Sin embargo, ha'e prácticamente ndoki upe pyhare porque toda la noche oñembo'e porque oipy'apy chupe la ohecha va'ekue kuri la ipuélope ojehúva hína. Ha upémaramo pe pyhareve pe, pe al día siguiente ou jey hikuái la Jerusalénpe la Betania. Betania Yolado. Ha ko'ág̃a Jesús ivare'avy ha ohecha peteĩ higuéra plánta iporãva motapyképe ha he'i, Jahana ja'umi un póko de ígo ha upéi ñakontinuárõ ñande via. Ha og̃uahẽ upépe viko amba'épa ojuhu. He'i ke sólo hoguémante otopa ha ndotopái ni peteĩ ndahi'ái. Ha upémarõ Jesúspe ha'ete ku ndogustapái ape ha he'i chupe, Ma'avéama che anive ho'u ndehegui nde yva ko'ẽrõ ar. Ha al día siguiente g̃uarã ja isékoma pe higo máta. Jakuáango che angirũ de alguna manera ñande mbojepy'amongeta hag̃ua, Ñandejára ohararõ la ipuévlogui frutos. Ha pe ape yva A ha'e ndotopái rupi okompara hína al pueblo de Israel de aquel entonces. Ha lamentablemente ha'ekuéra ndo'ekói ningún fruto sino que ha'ekuéra oiko ñokarãime, ñorãirõme. Oguereko hikuái heta Angaipa oheja'ỹa tapykuépe opa oipy'apýkuri Ñandejára. Sin embargo, Ñandejára mba'e fruto la ho'arõ'ã hína la ipuévlogui ko'ág̃a. Pe San Pablo ombohai pe Gálataspe ñandéve capítulo cinco, versículo veintidós y veintitréve, que Ñandejára Tupã pytu marangatu, péva espíritu santo hína. Ha'e ome'ẽ ñandéve pe espíritu pytu marangatu, ome'ẽ ñandéve mborayhu Vy'a, py'aguapy, jeikokuaa, py'aporã, marangatu, vy'apave, jejapo'ỹ ha jeikokuaa. Péa la Ñandejára oharoa hína la fruto ñandehegui. Mba'etekoiko nde aime péa pe témape hína. Péa la oharoa kuéra la ita'yrakuéragui upe tiémpope. Ha ko'ág̃a nko oipota jeýma hína ha'e Ñandeguerahávo kómo Rréi de rréi, Señor de señóresva. Ñandéiko jaguerekóma umi ha umi fruto hína. Oĩmba avei che angirũ ndereguerekói mba'éipa ndejejevy'aimi Ñandejára tome'ẽ ñandéve porãke peango ipytu marangatu el Espíritu Santo añoite ikatúta ome'ẽ ñandéve. Ñamoĩmína Ñandejára pópe ñande rekove ikatu hag̃uáicha ha'e ome'ẽ ñandéve pe marangatu, tome'ẽ ñandéve pe mborayhu añetete, pe vy'a, py'aguapy, jeiko kuaa, py'a porã, marangatu, vy'apavẽ, jejapo'ỹ ha jeiko kuaa. Che ári guereko ndaikota ko yvy ape ári yvy apo añetetére. Ejepy'amongetamína pe ae che angirũ, Ñandejáta nde rohasa ko ára.